moral y tambe tur loke e pueblo ta representa eyfo. Niun hende no ke un parlamentario den nan parlamento cu ta representa e pais rond mundo, caminda cu bo ta bisa wel tin un hende condená. Na Eden cu un veredicto basá riba hechonan hopi grave. Señor Presidente, esey ta e punto cu awe nos ke stress como fraccion di par pa nos en todo caso ta conta cu n'e momento cu e ley aki, e cambio di ley aki pasa su proceso, cu lo e haña tambe Mas cu diescuater hende pa vota pa e cambio aki den e ley pa asina ey e discusion aki caba. E consecuencia ta cu awe e consecuencia ta cu awe e confiansa cu ya caba tabata laga di desea den Parlamento ta mas abao ainda. E situacion cu nos ta den ta unu di berguensa. Ami, Señor Presidente, mi ta papia pa mi mes. Na hopi ocasion mi ta sinti mi abergonsa di ta miembro di e Parlamento aki cu te awe no por a haci nada pa atende cu e situacion cu nos ta den. Partido Par ta un di e frakshonnan ku a entregá e petishon ku a keda aprobá awe meinta. Segun lider di frakshon di Par, Zita Hesus Leitu, den un entrevista ku e Notisia, no por sigui aseptá ku un persona ta daña nòmber di nos parlamento i di nos pais. T asina ku nos en bèrdat frakshon di Par a entregá awe meinta un inishativa di lei basá riba e lei ku ta eksistí kaba den Reino na Sint Maarten Pa Schors, un un parlamentario cu haya un un condena y un veredicto den corte pa un hecho pa hechonan castigabel cu e haci, pa Schors e mesora. Dus esey ta e punto cu nos a a pone pa nos hinca den e ley existente aworekinan. Pasobra den e ley existente tin para cu n'e momento cu un parlamentario keda condena pa hechonan castigabel y hay un veredicto, ainda tin e e por bay cana su caminda, anto ora e bira irrevocabel kimen ke no bay niun caminda mas, e momento ey, e ora ey e tin cu sali fe den parlamento. Pero hecho ta cu fe ora cu bo haya un condena na prome, fe den corte na prome instante ta un condena bo tin. Anto e riba Sint Maarten di Neku ta mes ora e ora e bo ta worde diskors, anto wardando ki kaminda bo ke kana. I nos tambe a pone e ora e ora aki pa nos introduci el rapidamente pa asina nos evita cu den futuro nos haya nos atrobe den e situacion bergonsoso aki kaminda cu bo tin un hende cu a haya un condena, cu a haya un condena pa hechonan hopi grave, anto cu tok e por keda sinta Te ora ke kabi kana tur e proseso di bai kasasi, bai den apelashon. Anto esei e ta un bèrgwensa pa Parlamento di Kòrsou. I e señor señor Hesus Leitu, bo ta mira ku akinanan bo ta bai haña sosten di e otro parlamentarionan pa ku esaki? Sigur, sigur, pasobra eingelek i esei mi a papia bemeinta tambe den den Parlamento. cu den e tempo cu nos tabata trahando riba e leynan aki pa nos bay pais nobo, tabata tin e discusion caba tocante di pone un pone di tal forma cu bo ta saca e parlamentario cu hay un condena direct. Pero e punto tabata cu nos a haya hopi conseho e tempo y pa no haciele y tambe Mane bo sa, un konstitushon i e kambionan ei ta kana via di Reino. Nos ta tin nos Kòrsou, pero tambe Sint Maarten ku tambe tabata tin e mesun proposishonnan, pero den nos kaso nan a bisa nos wèl nò, e no ta un kos ku bo por hasi di e manera ei. E ora nos a bisa wèl bo sa, pa nos bin haña nos ku bo tin un diskushon grandi tokante di esaki, nos a lag'é para i Xalive dje punto di bista cu ta hende drechi nos tin den Parlamento y cu den futuro ora cu un parlamentario keda condena cu e mes lo tuma honor na su mes y sali. Parlamentario independiente Omaira Leefland ke pa Minister Dek duna claridad riba examen di arte den havo, vwo. Esaki despues cu ta.